Essalawmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adatça bolşy ýaly bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzuga geçmezden öň şeýle gyzykly wideolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza boluň, laýk goýuň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň onda başlalyň.

Bu günki mowzugymyz Baý bilen garybyň tapawudy. Ilki bilen şu taýda bir zady aýratyn belläp geçmek isleýärin. Ol hem men baý diýenimde halal ýol bilen baýan adamy nazarda tutýandyryn. Haram ýol bilen baýanlary däl. Ýene-de bir wajyp belläp geçmeli zat hem, eger siz öz üstüňizde işleseňiz, hakykatdanam halal baý adam bolup bilersiňiz. Ol Haram iş etmeseň baýap bolmaýar diýen pikir ýalňyşdyr. Haram pul öňi-soňy bir ýerden müň esse bolup deşip çykýandyr we taryh muňa şaýatdyr. Geliň indi halal ýol bilen baýan adamyň we garyp adamyň arasyndaky tapawutlara seredip geçeliň. Bu gün men size diňe maddy baýlyk däl eýsem olary bir birinden tapawutlandyrýan endikleriniň, pikirleriniň, durmuşda saýlan ýollarynyň olaryň günlük we geljekdäki durmuşyna edýän täsiri hakynda giňişleýin aýdyp geçerin. Birinjisi, akyl güýji. Baý bilen garybyň ilkinji tapawudynyň birisi hem olaryň aklyny dogry ulanyp bilmesidir. Üstünlige tarap syýahat adamyň aklyny dogry ulanmagy bilen başlaýar. Siziň nirede nähili maşgalada dünýä inendigiňiz siziň ýagty we üstünlikli geljegiňize böwet bolmaly däldir. Şol sebäpli-de biz ilki bilen özümiziň ynançlarymyzy we pikirlerimizi dogry ýola gönükdirmelidiris. Sebäbi siziň ynançlaryňyz we pikirleriňiz sizi has ýokary derejä çykaryp bilýär, ýa-da bolmasa-da düýbünden ýok edip bilýär. Mysal üçin, käbir garyp maşgalada doglan adamlar, Aý, men-ä şeýle garyp maşgalada doguldym, maňa ösmek üçin kömek etjek hiç kim ýok. Ata kesbi ogla halal diýip, şol kakasynyň edýän işini dowam etdiriberýär. We şeýtmek bilen edil kakasy ýaly durmuş ýaşaýar. Ýagny özüniň baý bolmagyny ýa-da geljekde üstünlikli adam bolmagyny başga birine baglaýar. Hökmany suratda biri oňa kömek etmeli, şondan soň ol özüni tutup şeýle ösüp gitmeli. Soňra onuň bar gazanan puly hem her günlük iýmitine we käwagt eşik almagyna ýetýär. Has beteri-de ol şol az girdejisine seretmezden, oňa dowamly maddy zyýan berip durjak, çilim çekmek, nas atmak, arak içmek ýaly erbet endiklerem edinýär. A beýleki tarapdan bolsa, baý boljak adamlar hem edil şonuň ýaly garyp maşgalada dogulýar. Ýöne aklyny dogry peýdalanyp, maşgalanyň ýagdaýyna seredip, akylly-başly netije çykarýar. Ýagny ol, Äý, men-ä garyp maşgalada doguldym, meniň ösmegim üçin hiç kim kömek etmeýär diýip pikir etmeýär. Ol öz gelejegini başga birine bagly etmeýär. Ol özüne ynanýar we şol gelejegine ýetmek üçin öz üstünde işleýär. Ol ýaşlygyndan hiç hili erbet endik edinmän, geljekde üstünlikli adam bolmak üçin öz üstünde işläp başlaýar. Ikinjisi, ylym. Ýagny ylym diýmek bilen hökmany suratda uniwersitet okamak däl, eýsem kitap okamak. Ýagny baý boljak adamlar elmydama öz üstünde işleýändirler we elmydama kitap okaýandyrlar. A garyp adamlar bolsa bilşimiz ýaly kitap okamagy halaýan däldirler. Kitap okamak diýlende diňe bir çeper eser okamak däl-de, eýsem adamyň şahsyýetini ösdürip biljek kitaplary okaýarlar. we peýdaly dürli hili hünärler hakynda we şeýle şeýle peýdaly zatlar hakynda maglumat berýän kitaplary okaýarlar. Şol sebäpli-de baý adamlaryň gürleýiş şekili hem labyzly, gulaga ýakymlydyr. A kitap okamaýan garyp adam bolsa hapa söz ulanýandyr ýa-da bolmasa gürleýiş stilinde bir topar ýalňyşlyklary bardyr. Üçünjisi, garyp adamlar elmydama şowsuzlykdan gorkýarlar. Bir ýerde risk almakdan gorkýarlar we şowsuzlykdan gorkmagynyň netijesinde hiç wagt hem risk almaýarlar. We olaryň şol töwekgelçilik edip bilmezliginiň netijesi hem olary elmydama garyp tutýar. A olaryň tersine baý adamlar bolsa hiç wagt töwekgelçilik etmekden gorkanoklar. Elmydama risk edýärler we islän zadyny gazanýarlar. We munuň dowamy bolsa, mysal üçin, şowsuzlyk bolanda garyp adamlar şol dünýäniň soňy gelen ýalydyr. A ýöne baý adamlar ýa-da baý boljak adamlar her hili şowsuzlykdan netije çykarýar we şony şowsuzlyk hökmünde görmeýär we şol zady özüne bir sapak hökmünde görýär. Indiki sapar gaýtalamazlyk üçin. Indiki tapawut bolsa baý adamlar ýa-da baý boljak adamlar elmydama saglygynyň aladasyny edýändirler. Olar elmydama iýýän iýmitine, içýän içgisine we günlük edinýän maşkyna we we ruhy ýagdaýyny hem gaty belentde tutup, elmydama şadyýan ýaşaýandyrlar. A garyp adamlar bolsa sport bilen meşgullanýan däldir. Ýa-da meşgullansa-da gönüden-göni gidip, jime gidip, agyr daşlary, zatlary göterip, fiziki taýdan has güýçli görünjek bolup, ondan soň hem ýeterli derejede iýmit alman, saglygyna zeper ýetirýändirler. Gemoroý zat bolup ýörendirler. A baý adamlar bolsa belli bir derejede saglygyna zyýan ýetirmez ýaly derejede sport bilen meşgullanýandyrlar. Ýene-de bir zat hem baý adamlar hökmany suratda hassa boldugynda hassahana gidýän däldirler. Olar dowamly özleriniň saglygyny barladyp durýandyrlar. A garyp adamlar bolsa tä bir ýeri agyrýança hassahana gidýän däldirler. Ýene-de baý adamlaryň garyplardan bir tapawudy hem edep-ekramydyr. Olar elmydama edeplidir we Kim bolsa şol bolsun, hiç kimiň sözüni bölýän däldir. Ýa-da bolmasa bir biderek hereket edýän däldir. Eger bilýän zady bar bolsa-da, başga biri şony aýdyp dursa, şony ýene-de bir gezek diňleýändir, başga biriniň pikirini bilmek üçin. Ä garyp adamlar bolsa, başga birinden bir zady eşitse ýa-da biriniň bir ýalňyş aýdyp duranyny bilse, dessine reaksiýa görkezýändir. Dessine Aý ol ýalňyş beýle eýle beýle diýip. Ýagny adamyň sözüni tamamlamagyna garaşman derrew reaksiýa görkezýändir. Derrew jogap berýändir. Baý bilen garybyň arasyndaky iň esasy tapawut hem pul dolandyryşydyr. Ýagny mysal üçin baý bilen garyp Eger bir ýerde işlese, şol bir aýlyga göni bir ýyldan soň baý adamyň bank hasabyndaky puly garyp adamyňkydan iň azyndan iki esse köp bolar. Sebäp diýseň, ol puly nädip dolandyrmalydygyny gowy bilýär. A garyp adamlar bolsa gynansak-da, kitap okamanlygy sebäpli, edep-ekramly bolmanlygy sebäpli hiç zatdan habarsyz, we şonuň üçin puly nädip dolandyrmalydygyny bilenoklar we şol sebäpli-de elmydama bir aýlygyndan alandan ikinji aýlygyna çenli eýýäm elinde bir köpügem puly ýokdur. Baý adamlar elmydama puluny tygşytly sowýandyr we gerekmejek zatlary alýan däldir. A garyp adamlar bolsa, mysal üçin, Bir dükana baran wagtynda, aýdaly, bir ýogurt almak üçin baran bolsa, gapdalyndanam şokolad alýar, ýene bir zat alýar, eýle-beýle şeýdip, jübüsindäki pulundan almaly zadynyň on esse artygyny alyp çykýar. A baý adamlar, mysal üçin, ýogurt almak üçin bardymy, diňe şol ýogurty alýar we daşaryk çykýar. Baý adamlar Ilki bilen alan aýlygyndan bank hasabyna ýatyrýar we şondan galany bilen gün geçirýär. Hä, garyp adamlar bolsa ilki sowup bilenini sowýar, galsa banka ýatyrýar, galmasa-da ýene indiki aýlyga çenli karz üstünde karz alyp, indiki aýlygyny hem gelen wagtynda dessine karza berip goýberýär. Baý adamlar Berlen bahadan, mysal üçin bazarda zatda bolsa, elmydama birazjyk skidka soraýandyr, bahasyny indirmegini haýyşt edýändir. A garyplar bolsa gaty buýsançly. Olar şu bir skidka soramagy aýyp hökmünde görýär we şol sebäpli-de şol göni aýdan bahasyny alýar. Näme görse şony görsün. Baý adamlar hiç wagt gijeňleýän däldir. A garyplar bolsa e, bir 2 manat artykmaç gazandygy derrew dessine belli bolýandyr, ýagny bir gymmat bir zat alýandyr ýa-da şow görkezýändir. Garyp adamlar diňe şol bir iş bilen meşgul bolýandyr we şol bir sany girdejisi bilen ýaşaýandyr. A baý adamlar bolsa elmydama her hili girdejileriň ýoluny gözleýändir. Baý adam elmydama pulunyň nirä gidenini hasaplap durandyr we garyp adam bolsa hiç wagt hasaplaýan däldir, gözüne gören zadyny alýandyr. Garyp adamyň psihologiýasy boýunça elmydama şonuň garyplygy üçin başgalar günäkärdir. A baý adam bolsa eýle pikir etmeýär. Ol başgalarda dostluk, doganlyk gatnaşygyny düzüp, täze biznesleriň täze girdeji ýollaryny gözleýär. Her bir garyp adamyň, ýagny baý bolmak potensialy bardyr, eger ol öz üstünde işlese. Hiç kim hiç kimden tapawudy ýok. Ýöne şol aklyňy dogry dürs ulanyp, dogry işleri etseň, hökmany suratda her bir adamyň baý bolmak potensialy bardyr. Onuň üçin e, esas zat wagtyňy we Aklyňy dogry ulanmak gerek. Ynha dostlar men şu taýda şu günki videomyzy jemlejek. Has uzyn edip oturmazlyk üçin. Eger şu video siziň göwnüňizden turan bolsa, kanala agza boluň, laýk goýuň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki şeýle gyzykly videolarda görüşýänçek, hoş, sag boluň.